Wel, bore da i chi gyd, um, a chroeso i'r digwyddiad arbennig hwn, um, digwyddiad i lansio ymgyrch nesaf uh, Senedd Ieuenctid Cymru fel rhan o ddigwyddiadau um, Eisteddfod yr Urdd 2021, uh, neu Eisteddfod T, wrth gwrs, fel mae'n cael ei alw uh, eleni. Um, mae'n mynd i fod yn drafodaeth um, ddiddorol, dwi'n gobeithio, Um, am ddemocratiaeth yng Nghymru, mae'n am adeg gyffroes iawn um, am um, ddemocratiaeth yng Nghymru, democratiaeth yng Nghymru a'r, well, a pherthynas pobl ifanc gyda hi um, yng Nghymru um, dros y, y blynyddoedd diwetha ac i ydrych i'r dyfodol hefyd o ran sut fydd y berthynas na yn, yn datblygu. Um, fe nhw i yw Sean Jenkins,

e, ac yn dechrau, mae cwbl o bethau da fi i grybwyll, um, sef, wel, bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Gymraeg, ond mae'n bosib i chi uh, wylio'r digwyddiad gyda uh, chyfieithu ar y pryd drwy fynd i'r ail link uh, sydd wedi i rannu gyda chi yn barod. Um, so this event will be in Welsh, but it is possible for you to watch it with English translation by clicking on the second link uh, that should have already been shared with you. Felly, e, fel o'n i'n sôn, mae'r digwyddiad hwn yn rhyw fath o fan cychwyn, e, deud y gwyd, e, deud y gwir, ar gyfer e, cyfres o weithgareddau e, fydd yn cael eu cynnal i lansio e, ail ymgyrch e, Senedd Ieuenctid Cymru. E, ac os ych chi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol heddi, e, ewch ati i rannu rannwch flat out e, e, y wybodaeth am y lansiad hwn, achos mae yn gyfnod e, cyffroes iawn i bobl ifanc ledled um, Cymru. Um, felly, wel, yng Nghymru mae cynrychiolaeth uh, ieuenctid mewn gwleidyddiaeth um, a democratiaeth wedi newid yn sylweddol yn ystod uh, blynyddoedd diwetha. Uh, fel i chi gyd gwybod, wedd na um, etholiad y Senedd fis diwetha, um, yr etholiad Senedd, uh, Seneddol gynta yng Nghymru, lle oedd pobl ifanc 16 ac 17 mlynedd oed yn cael pleidleisio uh, am y tro cyntaf, felly darn o hanes uh, yn hanes y wlad hon. A wnaethon ni weld pobl ifanc yn dod yn, yn eitha egnïol um, ac yn fwy llafar uh, wrth ymgyrchu ar y materion na sydd yn bwysig iddyn nhw um, dros y blynyddoedd diwetha, um, gan gynnwys pethau fel streic yr hinsawdd, er enghraifft. Um, ond fe nath Senedd Cymru lansio Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru nôl yn 2018. Um, a fel mae rhai o'n panelwyr ni yn gwybod uh, heddi, uh, dath 60 o bobl ifanc at ei gilydd o bob ran o Gymru i roi llais cryfach i bobl ifanc ar lefel genedlaethol. A wnaethon nhw flaenoriaethu um, llu o faterion, uh, gan gynnwys pethau fel iechyd emosiynol a iechyd meddwl, a fe fues i yn cadeirio trafodaeth arbennig um, ar, ar y pwnc hwnnw gyda chi uh, llynedd. A wedyn hefyd pethau fel sbwriel a gwastraff plastig a phwysigrwydd sgiliau bywyd yn y cwricwlwm newydd i alw am newid felly. Ond yn bwysicach llwch y oll, dwi'n credu, nath y Senedd Ieuenctid dwyn Llywodraeth Cymru i gyfri a sefyll dros bobl ifanc ar draws y wlad. A dath tymor y Senedd Ieuenctid cyntaf yng Nghymru i ben ym mis Mawrth eleni, Ac mae'r digwyddiad hwn, fel o'n i'n sôn, yn lansio dychre cyfnod yr etholiad ar gyfer ail dymor Senedd Ieuenctid Cymru, felly fydd 'na wynebe newydd yn yr y Senedd Ieuenctid nesa'. A fel o'n i'n sôn, ymuno gyda fi heddi, mae 'na banel o bedwar person ifanc o gefndi-... Uh, sori, na, pimp, nid pedwar, pimp ohonoch chi. Uh, pimp person ifanc o gefndiroedd ac ardaloedd gwahanol ledled Cymru uh, sydd wedi mewn sawl ffordd wahanol um, ymgysylltu gyda phobl ifanc a'r ddemocratiaeth, a mae 'da nhw i, uh, i bys ar y pyls, uh, fel petai, o ran y berthynas na sy'n bodoli rhwng pobl ifanc uh, a democratiaeth, um, a'r materion hynny sydd yn bwysig uh, iawn iddyn nhw. Felly, cyn bod ni'n mynd ati i, i ddechrau'r drafodaeth uh, o ddifri, um, gai ofyn i chi, um, i chi gyflwyno chi nen, felly, ia, rhowch eich enw o le chi'n dod, le chi'n byw, um, a rhowch ychydig o'ch hanes am yr uh, wel, eich diddordeb chi mewn gwleidyddiaeth a democratiaeth a'r hyn chi wedi bod yn neud i, i ymgysylltu â phobl ifanc yng Nghymru. Felly, um, uh, na i ddechrau ar y sgrin sydd â fi. Cai, os wneud i gyflwyno uh, dy hun, plîs. Ie, yeah, uh, helo, uh, fe nhw yw Cai Phillips a fi'n byw ar fferm laeth ger Blaen y Coed yn Sir Gyfyrfyn. Uh, mae gen i diddordeb mawr yn gwleidyddiaeth a fi newydd gorffen astudiaethau lefel A um, yn Ysgol Bro Myrddin ac yn meddwl wneud cysylltiadau rhyngwladol â'r cyfryngau yn Brifysgol Aberystwyth. A ma, yn ystod yr uh, etholiad Senedd, o'n i'n o'n i'n uh, ymgyrchu uh, a cael pobl ifanc i gofrestru ac i bleidleisio 'fyd. Gret, diolch Cai. Uh, Alina?
Helo, fi yw Alina Khan ac dwi o Caerdydd a dwi wastad wedi cael um, fel diddordeb mewn gwleidyddiaeth oherwydd fel person Nancy Gwyn, o'n i wastad um, ddim hefo'r un kind of opportunities neu cyfleoedd, felly oedd dad wastad yn kind of dysgu fi amdano gwleidyddiaeth ac yr um, pwysigrwydd o ceisio wneud mwy gyda fe.
Gret. Uh, Tom? Uh, Siamai, fy enw yw Tom, uh, dwi'n byw yng Nghaerdydd, uh, a mae wastad rhi, rhi uh, gweld diddordeb enfawr mewn gwleidyddiaeth. Uh, dwi'n boi o'r Caerdydd, felly mae, mae llawer o pethau ynglyd â'r Senedd yn digwydd o gwmpas uh, lle dwi'n byw, uh, a dwi'n astudio gwleidyddiaeth, athroniaeth a economeg yn Prifysgol Brenhines Belfast. Uh, a yn ystod uh, etholiad Senedd yn 2021, uh, nes i cyd-ffurfio uh, uh, 5M Cymru, sef uh, ein nod ni wir yw sicrhau bod pobl ifanc traws Cymru yn gallu wir cydymdeimlo dan gwleidyddiaeth a ffeindiau rôl yn ein uh, gwleidyddiaeth newydd, gwleidyddiaeth modern.
Gret, a uh, Tallulah, croeso.
Helo, fi yw Tallulah, yym dwi'n dod o Ogledd Cymru a dwi'n gyn-aelod o Senedd Ieuenctid dros Etholaeth Dde Clwyd a fi'n astudio Hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yym fi 'di bod yn ymgyrchu dros geisio cynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth yym a 'di bod yn ymgyrchu dros yym addysg mewn ysgolion yym ar gyfer iechyd meddwl a chymorth emosiynol. Gret.
Ac yn ola, Lleucu.
Helo, uh, Lly Cynon dwi, dwi dod o ddyffryddanlla, dwi yn astudio uh, Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y funud. Um, o ran yn ymgyrchu, swn i'n dweud fod gen i wastad diddordeb mewn gwleidyddiaeth a mae'n rhywbeth oedd um, mam wedi hybu'n fawr iawn pan o'n i'n tyfu fyny. Um, yn enwedig efo'r stigma gynnon ni bryd hynny pan oddwn i'n tyfu fyny 'fo gan bobol ifanc ddim digon o ddiddordab yym ac dwi wedi bod yn cyfrannu flogia yy blog a sgyrsia yym i Lush Cymru am yy pobol ifanc a democratiaeth.
Gwych. Diolch yn fawr iawn i'r pimp ohonoch chi a chroeso. Edrych mlaen at y drafodaeth yma. Fel o'n i'n sôn, um, os os da, os os da chi rhywbeth i weid, peidiwch uh, ag oedi, ewch yn syth mewn um, a gobeithio gewn ni uh, dipyn o, o hwyl arni uh, bore yma. Um, felly, ewn ni'n ni, syth mlaen felly at, yr, uh, at y drafodaeth um, ac at pwynt uh, trafod un. Um, A i, wel, i osod rhywbeth o gyd-destun um, mewn ffordd, um, chymod, mae'n ymddangos bod pobl ifanc yn fwy egnïol uh, ac yn cymryd rhan mewn democratiaeth mewn sawl ffordd wahanol uh, erbyn hyn, fel ni wedi, gweud, uh, fel, fel ni wedi gweld um, o'r um, gwahanol ymgyrchoedd dros y blynyddoedd uh, diwetha yma. A wrth gwrs, fel o'n i'n sôn, uh, ni newydd gael etholiad cyntaf uh, Senedd yma yng Nghymru lle, lle roedd hawl i bobl ifanc 16 ac 17 mlynedd oed i bleidleisio am uh, y tro cynta. Felly, gan, gan ystyried hynny i gyd, i daflu'r cwestiwn cynta mas, beth ych chi'n meddwl am y statws presennol o ran y berthynas rhwng pobl ifanc a democratiaeth uh, yng Nghymru? Lle, lle dyn ni arni ar hyn o bryd? Oedden ni mewn lle da, lle iach? Um, Tom, na i ddechrau gyda ti, um, gyda, well, gyda'r hyn wyt ti wedi bod yn gwneud gyda pimp, um, um, beth, beth yw dy fan di? Sio dwi ti'n ei gweld i ar hyn o hmm. bryd? Um, mae'n bach o mixed bag. Uh, dwi'n credu, mae'r ma, egni na, mae pobl ifanc wir yn cydymdeimlo da, ne, uh, you know, uh, polisi newid hinsawdd, uh, polisi addysg, o'n i wedi gweld llawer o protestiadau ynglyn â graddau drogan uh, haf diwetha. Mae'r ma, ma egni wir na. Um, y problem dwi wedi gweld, a dyna be mae pob un ohono ni wedi bod yn gweithio i uh, newid yw bod bwlch rhwng pobl ifanc ar y fathau grassroots uh, sydd wir yn poeni am uh, materion uh, i pobl ifanc, ond sydd ddim wir yn gweld uh, ei gobaith nhw am, am y dyfodol yn cael ei adlywyrchu yn y Senedd ac yn ein gwleidyddiaeth uh, cenedlaethol. Uh, felly, mae bach, o, mae bach o mixed bag, mae'r ma egni na uh, sdim digon, fi'n credu, yy o cynrychiolaeth o yy materion pobl ifanc yn ein gwleidyddiaeth cenedlaethol.
Ie, yeah, uh, lleucu fel rhywun sydd wedi sy bod yn hyrwyddo, ti'n modd yn treol cael pobl i, i ymgysylltu yn fwy. Wyt ti'n cytuno gyda Tom fyna? Ti'n modd, wyt ti'n meddwl bod e'n rhyw fath o, o mixed bag fel petai? O yndw yym ac fel rhywun sy' 'di cychwyn yn y brifysgol yym o'n i'n gweld gwahaniath anferthol i gymharu efo'r ysgol uwchradd o faint o yym ddiddordab faint o siarad am wleidyddiaeth o'dd yn digwydd yym ac fel ddudodd Tom dwi'n me- ma'r egni yna a dwi'n meddwl be' sy' 'di codi hefyd yn sgil sefydliad Senedd Ieuenctid Cymru ydi bod pobol ifanc wedi dod i sylweddoli nad yd- 'dan ni'n ca'l 'yn cynrychioli gymaint ag y dyla ni mewn polisïau a gan bleidiau. A dwi'n meddwl bod rhai pleidiau wedi ymateb i hynny i ryw raddau, ond mae'n mae yna rhyw shift yn digwydd, dwi'n meddwl, lle mae, mae o'n fwy, dwi'n meddwl na man cychwyn di hyn yn bersonol, a dwi'n meddwl y mwy amgrychu da ni'n gwneud, y mwy o bobl ifanc sy'n mynd i gael eu cyffwrdd neu sy'n mynd i gael eu... neu sylw nhw sy'n mynd i gael ei denu i sylweddoli bod nhw angen um, eich chwilio am adnodda neu chwilio am wybodaeth i ddod i ddall sut mae polisia a sut mae pleidiau yn eu hyfeithio nhw. Um,
yeah. um, so ni'n dweud union yr un peth. Dwi'n meddwl mae yna mae yna wedi bod rhyw syfliad um, yn enwedig yn y, yn y, dros y, y flwyddyn diwetha. Dwi'n meddwl, wrth i ni weld um, materion um, rhyngwladol um, dominyddu um, in screens, essentially. Chos dwi'n meddwl, mae'r concept o um, fatha social media activism ac eiriol, eiriolaeth ddigidol um, di cynyddu. Um, wrth i ni weld um, y materion um, enfawr um, 'ma dros y byd yym Black Lives Matter, Kill the Bill yym a ballu yym 'dyn ni 'di gweld mwy o bobl ifanc yn siarad allan, ond dwi'n meddwl fel dudodd yym Tom a Lleucu ma' 'na ryw fwlch yym rhwng be ma' pobl ifanc yn cysylltu hefo'r materion 'ma. Dwi'n meddwl o ganlyniad i'r i'r diffyg ffydd sy' gan lot fawr o bobl ifanc o fewn um, y llywodraeth um, a'r pobl sy'n cynrychioli ni, mae'n rili really anodd i gael pobl ifanc i gyfrannu at y system, um, y system ma lle maen nhw'n teimlo fatha essentially maen nhw wedi methu a maen nhw'n methu o gynlyniad i'r system ma. Um, a lle maen nhw wedyn yn troi at um, grwps um, allanol um, a yn y bersonol, na beth dwi'n neud, dwi'n, dwi, you know, dwi wedi cael lot fawr o, o ddiffyg ffydd, felly wedyn da ni'n troi at grwpiau um, lle ni'n teimlo fel ni'n cael ein cynrychioli. So dwi'n meddwl mae'r diffyg cynrychiolaeth na, mae hwnna dal i fynd, mae hwnna dal yn broblem, lle, ie, yeah, fel dydodd Lleici, mae hi yn fan cychwyn.
Wel, e, o'n i'n mynd i sôn, o'n i'n ffodus iawn bod yma, ti Talula a hefyd ti Cai wedi bod yn aelodau o'r Senedd Ieuenctid, a mewn ffordd mae'r Senedd Ieuenctid na wedi bod yn gweithio i fod yn rhyw fath o bont dros y, y bwlch na o, o, o chi'n sôn amdano. Um, felly Cai, ti'n modd, odi'r odi bont na wedi bod yn ddigon cryf yn, yn dyfarn di? Ti'n modd, ti'n teimlo fel bod ti wedi bod, gallu bod tymod, yn rhyw fath o lais ar ran pobl ifanc fel ti i, i wneud iddyn nhw ymgysylltu a gweld gwerth democratiaeth a siwt mae'n effeithio arnyn nhw?
Fi'n credu yn sicr ar yf, chymod, fi wedi fi di siarad â ffrindiau felly oedd dim yn siarad byti gwleidyddiaeth cyn, ond er yf o'n i'n aelod o Senedd Ieuenctid o'n nhw'n ymgysylltu mwy. Fi'n credu oedd e'n bach yn druenus faint o bobl oedd wedi cofrestru uh, pobl ifanc uh, 46 y cant, um, fi'n credu. Um, ond cofiwch nawr, uh, byddwn ni'n edrych ar y pethau optimistig. Um, oedd yr ysgolion ar gau o'r efo pandemig, oedd, oedd, oedd yr oedden nhw ddim yn gallu cael yr addysg gwleidyddol na oedd angen o'n nhw. So, os byddwn ni'n edrych ar yr etholiad nesaf, amser bydd dim pandemig, gobeithio, um, gobeithio bydd yr canran a yn mynd yn uwch a bydd mwy o sgyrsiau brwdfrydig gyda pobl ifanc.
Alina, wyt ti'n teimlo fel bod yna fwlch rhwng pobl ifanc a'r hyn sydd yn digwydd o ran gweithredu a bod llais pobl ifanc yn cael eu clywed? Um, fel rhywun sydd bach yn henach, rhywun 23 blwydd oed, um, pan o'n i kind of oedran eich chi, a ro'n i'n cymryd rhan mewn um, fel Cyngor Caerdydd, Ieuenctid Caerdydd ac yn y blaen, o'n i yn teimlo bod yna fwlch enfawr. Felly o'n i fastad yn cael, roedd ganddo ni um, saniadau fel Vote at 16, ond o'n i beth yn teimlo fod roedd hwnna'n cael ei um, translato i kind of real newid. A felly mae'n neis i gweld bod mae Cymru a grwpiau fel Ieuenctid, um, Senedd Ieuenctid yn ceisio gwneud gwahaniaeth. Ond rydw i wastad yn poeni amdano'r amrywiaeth y pobl sydd yn cymryd rhan, fel bydd e'n bydd e, rwy'n curious i gwybod caib, felly pa fath o pobl sydd yn cymryd rhan o'r oedrannau, yr amrywiaeth, oherwydd um, eto fel person o lliw, dwi wastad yn teimlo fel mae yna diffyg cynrychiolaeth o pobl uh, ieuenctid o lliw. A mae ganddyn ni problemau personol um, sydd yn specific i ni, felly bydd yn neis i ceisio wneud, uh, bydd yn neis i ni, pobl fel ni, cael um, siawns i wneud gwahaniaeth.
fi'n credu bydde, bydde llawer o bobl yn cytuno gyda ti, Alina, bod, bod cael mwy o, o bobl o, o, o liw yn, yn enwedig i fod yn ymgysylltu gyda gwleidyddiaeth ac yn, i gael eu lleisiau nhw wedi clywed yn, yn un o'r heriau falle sy'n angen ni i, i, i goresgu. Ond i agor e allan ychydig yn fwy i, i chi gyd, be, beth ych chi'n credu yw'r her fwyaf sy angen i goresgyn er mwyn cryfhau'r cysylltiad 'na rhwng democratiaeth a phobl ifanc. Fi'n gwybod mae yna amryw o heriau, gan gynnwys yr un wyt ti newydd sôn amdano, Alina, ond beth ych chi'n credu am yr heriau eraill 'na? Beth sy'n angen wneud i bobl, i annog pobl ifanc i weld bod democratiaeth yn effeithio ar ei bywydau nhw o ddydd i ddydd. Na i daflu'r cwestiwn allan a jwmpwch mewn un ohonoch chi. na, i, na i neidio ar hwnna. Uh, na i ceisio peidio swnio fel, uh, fel rhywun sy'n astudio gwleidyddiaeth. Ond uh, yn, yn disgrifio fe wastad, yn ystod y uh, ymgyrch y Senedd yn ymwedig, fatha dieithrio yn arwain at blinder. Uh, so, o, y bwlch o'n i'n trafod o pobl ifanc yn teimlo bod bwlch rhwng nhw a'r gwleidyddiaeth a'r pol uh, polisi sy'n dyn ni'n ni gweld yn cenedlaethol, uh, yn arwain at fatha blinder. Uh, chi'n gwybod, mae, mae pobl ifanc, fel o'n i wedi gweld da uh, protestiadau haf diwetha, tro ar ôl tro, yn rhoi eu gobaith a'i ffydd mewn i symudiadau uh, uh, cymdeithasol. Uh, a yn, am, yn aml, maen nhw'n teimlo fel petai dim byd yn digwydd. Uh, felly mae ffydd yn cael ei chi'n gwybod, dinistrio pob tro. Uh, so, yn credu bod angen i ni weld, yn enwedig gyda'r Senedd Ieuenctid, mae, mae platfform gwych da ni i wir defnyddio y protestiadau a'r chi'n gwybod, materion sy'n bwysig i pobl ifanc a uh, wir gweld newid ar lefel polisi uh, ar gyfer bywyd y pobl ifanc ar draws Cymru.
Gret. Un, unrhyw un arall a unrhyw, uh, unrhyw beth arall i, i, i ddweud am hynny o ran yr, yr heriau sy'n angen i ni uh, i, i goresgyn uh, i, i sicrhau mwy o, well, mwy o ymwneud â democratiaeth uh, yng Nghymru? Ie, um, yeah, sy'n ni'n dweud un o'r heriau masif, dwi'n meddwl, ydy'r diffyg addysg yma. Um, a er bod yna addysg you know, mewn, mewn modd digidol, dwi'n meddwl, um, mae'n rili really pwysig bod ni'n sicrhau bod yr addysg mae pobl yn derbyn yn, yn gywir um, ac yn accurate um, ac yn gynrychioladwy o statws bresennol um, y system gwleidyddol. Um, a dwi'n meddwl mae'n anodd oherwydd, you know, ma'... pan ma' pobl ifanc yn yn dallt bod bod gwleidyddiaeth a materion yn hynod o layered, er enghraifft ma' cyfiawnder hinsawdd, you know cyfiawnder hinsawdd yw cyfiawnder hil yw cyfiawnder rhywedd reit a ma' hwnna'n lot o heriau a dwi'n meddwl ma' hwnna yn cysylltu hefo'r efo be oedd yym Tom yn siarad am y blinder 'ma yym ma' lot o bobl ifanc yn yn, yn teimlo um, diffyg o baith blinder. A dwi'n meddwl, er mwyn cysylltu efo hwnna, dwi'n meddwl mae'r concept o ofal yn really pwysig, um, cyd ofal. A dwi'n meddwl, os mae gennym ni hwnna, os mae gennym ni addysg a chyd ofal, o fewn, you know, mewn un thing, yn enwedig mewn ysgolion a falle, a mewn grwpiau ieuenctid. Dyna yw sut ni am daclo'r broblem yma o ddiffyg gobaith blinder um, trwy ofal. Um, dwi'n meddwl mae hynny'n gallu digwydd. Ie, yeah, bydd e'n ddiddorol i weld, wrth gwrs, mae, mae cwricwlwm newydd ar y ffordd yma yng Nghymru, a fi'n credu, dewn ni i sôn ychydig am hynny nes ymlaen, ond bydd e'n ddiddorol i weld sut mae'r mae, hyn, mae addysg wleidyddol yn, yn, yn dod i mewn, i, mewn i, i, i hynny yn, yn sicr. Um, Lleiki, o ti ar fi'n dweud rhywbeth um, o'r blaen, beth o ti'n mynd i weid? O'n i'n mynd i ddweud yn union byd o Tulula, i fod yn onest. O'n i'n mynd i ddweud, mae ma addysg, mae, mae o'n um, dwi'n gwybod mod i wedi gadael yr ysgol uwchradd dan, felly dwi'n yn gwybod beth di'r datblygiadau, dwi'n yn, yn, yn, yn mynd trwy'r profiad yn hun bellach, ond dwi'n cofio teimlo yn yr ysgol fy mod i'n dysgu gwleidyddiaeth adra a fod i'n mod i'n cyrradd yr ysgol a bod yy ymwybyddiaeth 'na ddim gan bawb arall neu ddim gan y rhan helaeth o bobol yym a dwi cofio yym pan ddoth yr etholiad cyffredinol yym efo San Steffan ddiwadd 2019 do'n i'm yn ca'l pleidleisio achos bo' fi chydig o fisoedd allan ohoni oedd yn rhwystredig iawn ond ai'm fewn i hynny ond doedd 'na bobol oedd yn ca'l pleidleisio do'dd nw 'im yn gwbod sud oedd yr etholiad cyffredinol yn gweithio. Um, ac o'n i'n teimlo'n go rhwystredig am y peth i fod yn onest, achos o'n eisiau bod pobl ifanc yn gallu pleidleisio, ond oedd o'n rhwystredig hefyd yn gwybod bod pobl yn cael pleidleisio a bod yr addysg a'r ymwybyddiaeth ddim yna. Um, a fel ddweud o Twla, mae'r cyfryngau yn, yn adnodd gwych, ond ma' hefyd y her arall ynglŷn â hynny ydi gwbo be' sydd yn ddilys be' sy'n ddibynadwy yym a dyna lle ma' addysg yn gallu digwydd yn yr ysgol i blant ca'l gwbod dyma 'di'r math o ffynonella sydd yn rhoi y gwir allan achos 'dan ni 'di gwel' mewn etholiada rhyngwladol bod y cyfrynga'n gallu bod yn go beryglus i ddefnyddio o ran yym ffeithia yym ac hefyd yy ac o ran yy plant sydd hefyd yn tyfu fyny mewn tlodi ella bod y cyfrynga' ddim yn adnodd yym 'dyn nw'm yn gallu defnyddio ella bod o'm yn yym agorad iddyn nhw. Felly ma' addysg yn yn adnodd neu yn neu yn yym yn ffordd yym eang iawn ag agored i ddysgu plant o bob oedran achos mae angen cychwyn o oedran go ifanc mewn ysgol uwchradd hefyd dwi'n teimlo o flwyddyn saith tan ma' nhw'n un ar bymthag pan ma' nhw'n gallu dadansoddi polisïau neu dadansoddi be' ma' gwleidyddion yn ddeud a wedyn bo' nhw'n gallu creu barn eu hunan achos ma'r sgil yna o greu barn neu dod i farn gan bobol ifanc yn barod ne' fysa ni ne' fysa gynnon ni ddim y senedd ieuenctid ond e, un o'r heriau ydy ei bod nhw'n dysgu y gwleidyddiaeth sydd yn eu heffeithio nhw, fo bod nhw'n gwybod yn union a be maen nhw'n bleidleisio.
Ie, fi'n credu bod e llawer o bobl yn, yn, yn cytuno gyda ti fyna. Um, cyn bod ni'n mynd, mynd mlaen at, at y pwnc nesaf, dwi jyst eisiau taflu un cwestiwn bach arall allan ato, ato chi. Um, ond na, on na sôn fyna um, ynglyn â phobl ifanc falle yn, yn, yn, ymuno â mudiadau falle, neu yn gweld gwerth mudiadau cyn bod nhw'n gweld gwerth pleidiau gwleidyddol neu, neu gwleidyddiaeth yn fwy eang. Er enghraifft, boed hynny yn rhywbeth fel um, Black Lives Matter neu Yes Cymru er enghraifft. Um, pam ych chi'n credu bod pobl ifanc yn falle yn fwy tueddol? A mae ma yna ffeithiau fi'n credu i, i um, uh, fel rhywbeth o dystiolaeth i, i, i, i egluro hyn. Um, mae ma pobl ifanc yn fwy tueddol o fynd tuag at fudiadau yn hytrach na, um, bleid, yn hytrach na, na phleidiau gwleidyddol, chi'n gwybod. Um, ydy hynny'n rhywbeth i chi wedi profi i chi'ch hunan neu wedi gweld? Um, ac os felly, pam? Pam, pam ych chi'n credu bod pobl ifanc yn dieddol o wneud hynny um, ac yn gweld rhywbeth, yn gweld gwerth mewn mudiadau yn hytrach na gwleidyddion fel petai?
fi wedi gweld hwnna um, yn unan. Um, fi'n credu bod pobl ifanc yn, yn meddwl lot mewn i, mewn i materion unigol. Um, a fi'n credu bod uh, pleidiau gwleidyddol falle dim yn apelio lot i, i bobl ifanc, herwydd mae falle bod yr oedrannau wahanol maen nhw'n gweld mewn pleidiau gwahanol, dyn nhw ddim yn gallu uniaethu gyda nhw wedyn. Um, a fyd wedyn, fi'n credu falle bod na pethau'n gallu digwydd mewn pleidiau gwleidyddol ble mae po pobl ifanc yn credu bod hwnna ddim yn, yn addas i nhw fi'n credu. Um, wyt ti hefyd yn teimlo bod yna bach o preconception bod mae fel grwpiau fel y Senedd ieuenctid neu unrhyw beth ieuenctid um, ddim rili'n really gwneud gwahaniaeth? Oherwydd um, yn hanesyddol, dydw i yn personol ddim wedi gweld kind of, um, translation rhwng y polisi a dwi dwi wedi ceisio helpu creu mewn grwpiau ieuenctid ac yr actuals. Um, felly mae hwnna'n rhywbeth i meddwl amdano hefyd, dwi'n teimlo. Mm, a, sorry, i wneud o mewn. Uh, chi'n gwybod, er bod ni'n trafod fath a bwlch ma uh, rhwng pobl ifanc a, a, you know, polisi cenedlaethol. Uh, dwi dal wastad yn uh, dadlau taw ni yw'r cenedlaeth mwyaf clyfar, mwyaf you know, gwleidyddol, mwyaf... Chi'n gwybod, o'n i'n trafod hyn da rhieni fi, o'n i'n dweud, you know, pan, pan o'ch chi'n oedran fi, o'ch chi'n trafod, you know, ble dych chi'n mynd i siopa heddiw. Dyn ni'n trafod pethau fel, uh, chi'n gwybod, racial justice a, you know, uh, ein hinsawdd a, a'r dyfodol. Uh, felly, mae'r fel o'n i'n dweud, mae'r ma egni na a, a mudiadau, dwi'n credu, yw'r lle gorau i ni cyfieithu hwnna mewn i symudiad. Mm.
Dwi hefyd yn meddwl, um, yn ymwedig yn ein cenhedlaeth ni, um, ti'n iawn Tom bod sgyrsiau di newid, mae'n wedi bod syfliad yn y sgyrsiau ni'n cael, a dwi'n meddwl mae'n fwy o drafod am basically fethiannau y system sydd yn ei lle sydd wedi cysylltu hefo y llywodraeth, hefo'r hefo awdurdodau. Um, a fatha y ffaith bod y system yn inherently colonial, yn hiliol, etc, etc. A dwi'n meddwl, pan da ni fath o pobl ifanc yn cenhedlaeth ni yn adnabod hwnna, da ni'n eisiau cael unrhyw rhan yn fo, a dwi'n meddwl neud lot o synwyr. Felly mae pobl yna yn troi at fudiadau, yn creu pethau yn hunain, um, lle ni'n gweld cynrychiolaeth a lle ni'n gweld y math o wleidyddiaeth da ni eisiau cael ei gyfeithi fewn i'r system, ond da ni jyst ddim yna eto o ganlyniad i'r bylch na rhwng cenhedlaeth.
Swn i'n dweud hefyd, sori, yn sydyn, um, swn i'n dweud hefyd o ran mudiadau, maen nhw'n llawer mwy clir am beth ydy i nodau nhw, swn i'n dweud, ac i amcanio nhw. lle os ydan ni edrych ar y pleidia yn fel ddudodd Talula does na'm cynrychiolaeth ag ella dydan ni'm yn gweld yym yn bod yn demograffig ni ella yn cael ei gyffwr gan gwleidyddion ella ddim tan yn hollol ddiweddar ac hefyd bod 'na gymaint o amwysedd mewn polisia bo' 'na gymaint fel ddudodd Tallulah gyna bo' 'na gymaint o hyn a a dyna sy'n achosi'r blinder lle m- yn mudiada YesCymru neu Black Lives Matter ma'r noda a'r yym a a y sefydliada 'na mor glir o ran be' ma' n'w isio yym cyflawni ac hefyd ma' nw 'di ma' nw 'di estyn allan i bobol ifanc ers y cychwyn cynta hefyd dwi me'wl ma' nw 'di sylweddoli ein bod ni yn ymwybodol o be' sy'n mynd ymlaen, nid yn unig oherwydd y cyfrynga' ond achos 'yn bod ni yn gweld y byd ella'n gliriach i gymharu efo c- yy cenedlaetha gynt hefyd dwi me'wl dwi me'wl ma' bo' hwnna'n wbath hefyd. Ie, yeah, fi'n credu bod e'n deg i weid yn dweud, falle bod e'n rwyddach i fudiadau i fod yn, yn ffocysu ar un peth falle yn benodol, lle mae gwleidyddion um, a, a phleidiau gwleidyddol yn gorfod sôn am lawer o bethau uh, gwahanol ar, ar yr un pryd sy'n cymlethu pethau. Ond fi'n credu bod e'n ddiddorol i weld sut mae'r ma, ma berthynas na rhwng pleidiau gwleidyddol a mudiadau yn datblygu um, dros y blynyddoedd uh, sydd sy ddod. Um, ond newn ni symud ymlaen at, um, at bwynt, uh, well, at, at rhyw fath o bwynt trafod arall. Um, o ti'n sôn fyna, uh, Alina, am um, bod unrhyw beth gyda um, y teitl, mae'n rhyw fath o preconception bod unrhyw beth gyda'r teitl ieuenctid ynddo, efallai ddim yn, yn, cyf, yn cyflawni unrhyw beth. Um, ond wrth gwrs mae'r Senedd Ieuenctid, uh, Senedd Ieuenctid Cymru, uh, yn rhoi llais i bobl ifanc uh, ar lefel genedlaethol um, ac mae'n blatfform i bobl ifanc um, sydd wedi, well, sydd yn cael ei, uh, i, i, i rhedeg gan bobl ifanc. Um, uh, a nhw sydd yn dewis ac yn dethol yr hyn sydd yn, uh, yn bwysig i bobl ifanc ledled Cymru ac yn lais uh, i, i bobl ifanc yn ledled Cymru. Uh, jyst i esbonio um, um, beth yw'r Senedd Ieuenctid mewn tipyn uh, mewn bach mwy o fanylder, um, mae yna 40 aelod o'r Senedd Ieuenctid yn aelodau etholaethol, hynny yw bod nhw wedi, bod nhw'n cael eu hethol drwy etholiad ar-lein, a wedyn mae yna 20 aelod ychwanegol sy'n cael eu hethol drwy sefydliadau partner er mwyn sicrhau cynrychiolaeth o, o grwpiau amrywiol o bobl ifanc. Um, a fel o'n i'n sôn, um, mae dau ohonoch chi wedi bod uh, yn aelodau, wel, wedi bod yn rhan o hanes uh, mewn ffordd uh, fel, uh, fel aelodau um, o'r uh, Senedd Ieuenctid uh, gyntaf yma yng Nghymru. Um, felly, jyst i sôn am y Senedd Ieuenctid uh, yn, yn, yn, yn, yn bennaf, um, eto, mae'n gwestiwn eitha cyffredinol, ond pam fod Senedd Ieuenctid Cymru yn bwysig, a, a pha rôl all uh, Senedd Ieuenctid Cymru a'r bobl ifanc sy'n cael ei hethol um, chwarae o ran y cysylltiad na rhwng democratiaeth a phobl ifanc. Um, Cai a Tylwyn, newn ni ddechrau gyda chi gan bod chi wedi bod yno yn y ffair llewod uh, fel petai. Chymod, pa, pa mor bwysig yw'r rôl na uh, uh, chi, well, chi, di, chi di chwarae uh, eich hunain fel aelodau o'r Senedd Ieuenctid?
O, oh, mae'n mae rôl bwysig iawn herwydd mae angen i bobl ifanc gweld uh, pobl ifanc arall uh, ar faes y gad, really, yn, uh, yn brwydro dros materion ei hunan. A fi'n credu bod yr y ffordd mae'r Senedd Ieuenctid yn gweithio, mae fe eitha, maen nhw'n gweithio'n agos iawn gyda'r uh, Senedd cyfan, y Senedd hun, allwch chi weid. Um, felly, um, maen nhw, maen nhw, fi'n credu bod, bod nhw'n gweld bod gwleidyddion yn gallu gweithio gyda, gyda uh, pobl ifanc. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth positif iawn fi'n credu.
Tylwla, pam nes, pam nes ti benderfynu um, cymryd rhan bod ti am tmod, sefyll uh, dros galdethol fel, uh, fel aelod o'r Senedd Ieuenctid? Um, Dwi'n wel i gychwyn, um, oedd gen i ddiddordeb mewn dysgu am y system gwleidyddol a o'n i eisiau gweld pobl fatha on the ground yn actually gweithredu falle. So oedd o'n really handy i weld um, sut brofiad oedd hi um, yn gweithio o fewn y system. Ond dwi'n meddwl, um, y ffordd dwi'n edrych ar y syniad ddeintydd, mae probably wedi newid um, wan, a sy'n ni'n really licio gweld mwy o graffu ar y llywodraeth trwy, um, trwy'r Senedd Ddeintydd, um, yn hytrach na, yn amlwg cydweithio, ond cadw'r elfen na o graffu ar y llywodraeth um, a sicrhau bo nhw yn trafod be ni'n um, crybwyll a be ni'n um, cyflwyno iddyn nhw, fatha trwy ein um, hadroddiadau falle, um, da ni'n creu, bod nhw actually yn gwrando um, a cael mwy o, o feedback gyda nhw um, efo hwnna. Yym so ie ma' ma'n all well and good cael lluniau efo'n gilydd a you know "ww ni'n cyd-weithio ww" yym a ballu. Ond dwi'n meddwl ma' hi acshyli yn yn handi i weld yr actual tangible fatha material newid yym sydd yn dod o'r sgyrsiau a chyd-weithio.
Cyn bo' fi'n agor hynny mas, sori Telura, jyst i ofyn, e- t'mod, felly o- o't ti yn teimlo fel bod yr y gwleidyddion te, um, yn gwerthfawrogi'ch gwaith chi ac yn gwrando arna chi. O, o, o, yeah, o, o, o ti yn teimlo fel nab yn ystod dy, dy gyfnod di? Oedd, oedd.
Dwi'n meddwl, um, dwi'n meddwl mae'n... Ond yna lot o aelodau oedd, ond dwi'n meddwl, you know, mae'n... Um, deimladau weithiau ti'n teimlo fatha kind of tick the box cyfranogiad pobl ifanc kind of thing um, a mae pobl yn sesio fyny cyfarfod efo ti o mae gen i you know dwi really eisiau clywed um, beth sydd gen ti ddeud a wedyn um, yeah that's done dyn nhw'n mynd um, cysylltu eto so dwi'n meddwl mae hynna yn, yn broblem dwi'n meddwl um, a you know, wrth fynd ymlaen, dwi'n meddwl, sa fo'n really neis i weld hwnna'n newid um, yn y ffordd mae aelodau seneddol yn ymateb i Senedd Inctid.
A Tom, Lleuci a Alina, um, doch chi yn, uh, ddim yn, yn aelodau, ond wnaethoch chi weld um, gwerth y Senedd Ieuenctid? Chymod, wnaethoch chi glywed um, pobl um, pobl eraill uh, choedran chi yn, yn trafod y Senedd Ieuenctid, neu o'n nhw'n ymwybodol um, fod y, ba, y fath beth yn, yn bodoli hyd yn oed? Chymod, beth, beth, beth oedd y, y bobl um, tu fas y Senedd Ieuenctid uh, uh, yn dweud?
Wel, um, digwydd bod nes i sefyll i fod yn rhan o'r Senedd, um, ac felly yn amlwg mi god, nes i drio ngorau i godi ymwybyddiaeth o fewn yr ysgol y bod pobl ifanc yn ymwybodol bod 'na ffasiwn beth a syniad ieuenctid yn cael ei sefydlu. A dyna oedd y cam cyntaf wir i, i drio cael... A hefyd iddyn nhw, iddyn nhw gael teimlo bod nhw e, bod posib iddyn nhw bleidleisio'n ifanc a bod eu lleisiau nhw'n cael eu clywed. Um, uh, Brengau'n gafodd uh, y sedd yna ac o'n i'n andros o falch drosti oedd hi'n um, ymgeisydd gwell na fi fod yn onest. Um, ond um, Wedyn ar ôl y sefydlu'r Senedd a pan gafodd um, yr aelodau i gyd i hethol, o'n i'n team, o'n i'n clywed llawer mwy am y Senedd trwy'r cyfryngau i fod yn onest oherwydd yn, yn bersonol fod gen i gymaint o ddiddordeb i weld be oedd y newid yna mynd i fod ac os oedd um, fel ddweud eisiau gyna mae'n cychwyn hyn wrth gwrs o'n brethynion ni yn gobeithio um, fysa'r Senedd yn parhau i fynd a dwi falch i fod o. O ran clywed gym- mwy amdano fo nes i'm clywed uh, cymaint yn hun ond oedd o'n di- yy weithia' ma'n dibynnu efo pwy 'dach chi'n trafod dwi'n meddwl os 'dach chi'n trafod efo rhywun sydd gan yr un math o ddiddordeb mi o'n i'n clywed a mi o'n i'n uh, ond eto mae hynny'n dibynnu ar efo pwy 'dach chi'n siarad ma' 'na rhei ella dydi gwleidyddiaeth ddim wedi um, illa gadael ei marc yn nhw eto i feddwl ac i ystyried um, beth ydy gwleidyddiaeth a beth ydy rôl gwleidyddiaeth yn ei bwyta nhw. Um, ond yn sicr dros yr wythnosau dwytha yn wedig efo, wel, uh, i fod yn onest, yn ystod y cyfnod lle oedd um, y sibrydion yn bod ni'n mynd i gael hawl i bleidleisio'n ifanc, mi oedd cymaint mwy o siarad nes i sylweddoli um, ac wedyn efo yy y protestiada ynglŷn â'n gradda ni yym mis Awst yy wythnos rhestredig iawn i ni ond yym fel arall swn i'n deud yn ystod yr etholiad seneddol hefyd o'n i 'di clywed chydig bach mwy o ran yym be' yn mynd ymlaen yym oherwydd bod 'na gymaint o ymgyrch tuag at cael pobl ifanc i bleidleisio am y tro cynta' ag er bod y nifer yna yn llai na byddwn ni'n obeithio na gymaint mwy o siarad, ond yn ystod y cyfnod yna ar ôl yr etholiad Senedd Ieuenctid cynta a um, pan gyrrodd Covid, do'n ni'n mynd clywed llawer iawn o, uh, um, amdano fo i fod yn onest, ond fel fi di si mae'n dibynnu fo pwy ydych chi siarad weithiau dwi'n meddwl. Mm, a chi'n gwybod, dyn ni wedi deud loads yn ystod y, y, y trafodaeth yn barod bod popeth dyn ni wedi wneud dros y blynyddoedd diwetha yn man cychwyn, like, gwych, gwych. Uh, Ie, yeah, nes i hefyd redeg i'r Senedd Ieuenctid a nath ffrind gorau fi ennill yn erbyn fi. Uh, oedd hi yn heiddi ar lot mwy na fi. Uh, ond mae ma fo'n... Chi'n go, uh, mae'r Senedd Ieuenctid yn gwych er mwyn dechrau, fel, fel o'n i'n dweud, sefydlu'r man cychwyn ar gyfer mwy a mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn ein democratiaeth, fel o'n i wedi gweld yn ystod yr etholiad. Ond ie, yeah, mae ma lot da ni i wneud, uh, sy'n, chi'n go, mynd i bod yn gwych.
Gret. A, a Lina, ie, cyn, cyn, cyn bod ni'n symud ymlaen, ti'n sôn o ti'n ti 23, felly ba, bach yn hyn na, na, na lleill, ond well, dim, dim mor hyn a fi. Ond, ond be, beth fydde'r un peth fydde ti yn nico gweld yn newid o ran y, y, y senedd ieuenctid, neu rhywbeth falle fydde'n yr, yr un peth sy angen wneud i i wella y y man cychwyn 'na ar gyfer yr yr ail dymor 'ma sydd yy sydd ar fin yy a- ar fin cychwyn? Yym rwy'n teimlo bach yn siomedig bod fi erioed 'di clywed amdano'r yym Senedd Ieuenctid oherwydd yym ma' lot o'r cylch rwy'n kind of yym symud mewn yym yw gyda'r mosg yym gyda kind of pobol lot nad sydd yn gwyn a i clywed bod yym dydw i erioed wedi clywed am hyn, a dwi wedi clywed bod chi, mae ganddo chi ffrindiau sydd yn sôn am um, San Ieuenctid, a chi wedi cymryd rhan. Ie, yeah, mae yn dangos bod mae angen wneud mwy i kind of, um, um, creu, i cael uh, kind of um, network ehangach o pobl sydd moyn cymryd rhan. Um, a gyda mudiadau fel Black Lives Matter um, ac yn y blaen, mae'n dangos bod mae pobl ifanc o lliw, gwyn neu be bynnag anabledd yn cymryd rhan um, mewn um, democratiaeth a gwleidyddiaeth a maen nhw moyn. Mae jes bach o bwlch rhwng um, gwybod sut i'n neud hwnna. Um, adeg fi, um, roedd yna Brexit, roedd hwnna'n actually un o pleidleision cyntaf fi, ac adeg yna roedd yna lot o kind of, um, Roedd yna lot o egni, roedd yna lot o kind of excitement i cymryd rhan um, mewn cyfleoedd gwleidyddiaeth. Ac ar ôl hwnna, nes i kind of derbyn bach o hiliaeth, nath lot o pobl derbyn hiliaeth, a nath ni kind of colli, um, colli ein diddordeb, nid diddordeb, ond ein kind of um, sut ydw i'n dweud e? Nath ni ddim um, meddwl bod gwleidyddiaeth yn kind of cynrychioli ni mor gymaint a felly nathon ni ceisio, nathon ni ddim ceisio, nathon ni dechrau cymryd rhan llai. Felly mae'n bwysig i nawr gyda'r Black Lives Matter a egni hynna i gyd a'r symudiad i ceisio ein siŵr bod ni yn nawr cael yr amrywiaeth a denu'r amrywiaeth yna i cynrychioli ni yn Senedd Ieuenctid.
Gwych. Um, a wel ie, yeah, fel, fel, fel o'n i'n sôn, ma, bydd hi yn bosib i, i bobl ifanc um, sydd rhwng uh, 11 mlynedd oed a 19, uh, 18 mlynedd oed, roi hunain uh, ymlaen fel ymgeiswyr um, ar gyfer etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru o ddechrau uh, mis Gorffennaf y mis nesaf, a bydd e'n bosib i unrhyw berson ie, sydd rhwng 11 oed ac 18 oed, deunaw oed, y gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad uh, nesaf Senedd Ieuenctid Cymru uh, hefyd, a hynny o heddi uh, ymlaen. Nawr, mae'n bosib uh, cofrestru i bleidleisio ar-lein uh, drwy fynd i wefan y Senedd Ieuenctid, sef um, uh, www.drifflig, www.seinyddieuenctid.cymru, neu mae mwy o wybodaeth um, ar sut i wneud hynna i gyd um, ar gyfryngau, ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol um, Seinyddu Enctid Cymru uh, hefyd. Um, ond cyn, cyn bod ni yn um, uh, mynd ymlaen at, at y cwestiynau sydd wedi cael, um, uh, wel, dwi wedi derbyn wrth, wrth uh, y gynulleidfa, um, Cai a Tylwla, just uh, yn gyflym iawn, um, beth fyddech chi'n dweud um, wrth unrhyw berson ifanc sy'n ystyried uh, cymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru a sefyll uh, fel ymgeisydd, um, a, a, a pham bod chi, a, a, a, yeah, pam ych chi'n credu bod hi'n bwysig bod pobl ifanc yn cofrestru i, i bleidleisio yn, yn yr etholiad nesaf? Um, yeah, Kai, Kai a Talula.
Ond fi'n credu bod e'n hynod o bwysig uh, bod pobl yn cofrestru yn gyntaf a wedyn i rhoi eich hunan ymlaen fyd. Herwydd um, oedd e'n brofiad anhygoel i fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid cyntaf. Um, dod o ardal wledig iawn uh, a wedi datblygu uh, sgiliau mawr, uh, gwella sgiliau fi fyd o gyfrifebu a a cwrdd â lot o bobl a ffrindiau newydd 'fyd, so um, yeah, mae'n gyfle gwych. Ie, yeah, so ni'n, ie, yeah, just deud yr un peth a, a cael ei fod yn onest. Ie, um, yeah, dyma gyfle really, really cool um, i ddysgu mwy am y system wleidyddol a dysgu fatha sut i ffindio dy le fatha person, fatha citizen o fewn gwleidyddiaeth. Um, dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn really handi a mae hi really yn helpu efo, os y ti ddim yn really siŵr um, o dy farn di neu um, dy le o fewn gwleidyddiaeth, um, dwi'n meddwl, ie, yeah, mae'n ma gyfle really cool a dylsech chi definitely applio.
Gret. Um, ewn ni mlaen nawr at yr uh, cwestiynau um, uh, sydd wedi cael ei gofyn gan uh, yn cynulleidfa uh, ni heddi. Um, a mae yna dipyn i fynd drwyddyn nhw, felly na i, uh, na i, na i wneud yng ngorau i fynd, i fynd drwy bob un ohonyn nhw yn yr amser, pryn amser sydd da ni uh, ar ôl. um, ar, ar un cynta, ni, a ni wedi crybwyll hyn yn, yn, yn barod i ryw raddau y, y bore yma, ond um, uh, y cwestiwn yw, beth yn eich barn chi yw'r ffyrdd gorau o apelio at ac ennyn diddordeb pobl ifanc o flaen um, etholiadau? Uh, hynny yw, pa gyfryngau sy'n fwyaf effeithiol i wneud yn siŵr um, bod, uh, bod pobl yn derbyn y negeseuon uh, pwysig. Ni wedi sôn fyna am gyfryngau cymdeithasol, ond hefyd wedi sôn am yr problemau sy'n dod falle o gyfryngau cymdeithasol uh, o ran beth sydd yn, yn, yn ffaith um, a beth sydd yn farn. Um, felly ie, yeah, yn, yn, yn eich profiad chi, o'ch profiad chi, beth ych chi'n meddwl yw'r ffyrdd gorau o apelio at bobl ifanc i, well, i annog nhw i, i bleidleisio mewn e, etholiadau?
Yym wel fel 'dan ni 'di crybwyll yn barod trwy gydol y drafodaeth ma'r cyfrynga'n yn yn adnodd go fawr ac yn un sy'n yym dylanwadu andros o ddylanwadol dwi'n teimlo yym efo'r etholiad seneddol 'dan ni newydd ga'l yym dwi'n meddwl m- mi gaws mi odd o'n go dda i ni weld yym mud- mudiada fel yr Urdd a yn rhoi gwybodaeth allan a mi oedd yym bbc Radio Cymru 'di creu podlediad ac oedd yym yy wel nes i gynnal sgwrs i Lysh hefyd o ran pa mor bwysig oedd o bo' pobol yn mynd i bleidleisio ac oedd Hansh 'di creu taswn i'n brif weinidog ag materion pobol ifanc oedd yn codi yym swn i'n deud bod y cy- yy f- fysa'r berthynas gry rhwng y cyfryngau addysg mor gry a gallu denu diddordeb ond i roi gwybodaeth hefyd achos mae diddordeb a gwybodaeth yn mynd i gydbwyso dda iawn i rywun sydd eisiau pleidleisio ac eisiau um, camu ymlaen. Um, ond hefyd, san, dwi'n gwybod oedd y pandemig yn amlwg di chwarae um, wedi profi fod yn ella'n wendid neu'n um, ia, yn wendid i bobl allu ymgyrchu, ond fysa gweld perthynas um, pleidia efo ysgolion ella, os ysa hynna rhyw, rhyw ffordd yn bosib i iddyn nhw ddanos i bobl ifanc i bod nhw yn cyfri, bod eu pleidlais nhw'n cyfri, bod eu lleisiau nhw'n cael eu clywed, um, ac hefyd bod nhw yn crybwyll ma'r polisïau yma'n mynd i effeithio arnoch chi yn neu hyn lle lle garell neu ma'r polisïau ella yma ella'n bwysig i chi. A wedyn bod addysg yn dod i mewn wedyn ac yn ella'n esbonio'r polisïau yna neu'n esbonio beth di maniffesto pob plaid um, ac yn, y math yna o beth dwi'n meddwl ydy'r y cydbwysedd rhwng y cyfryngau ac addysg fysa'r un o'r pethau cryfa dwi'n teimlo i um, ddenu sylw, swn i'n dweud.
Ie, yeah, yn, yn cytuno yn, yn cytuno'n gryf uh, da hwnna. O'n, o'n, o'n i yn ystod ein ymgyrch fel uh, 5 em o'n i wedi sylweddoli bod yn aml mae angen cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw. Yn lle, yn, yn, yn hytrach na pobl ifanc yn dod atoch chi, dyw e ddim yn mynd i digwydd. Uh, dych chi angen mynd ato nhw. Uh, felly, chi'n gwybod, mae ar ran cyfryngau, cos uh, mae'n un o'n cwestiynau am cyfryngau, dwi'n caru trafod hyn. Uh, dyw pobl ifanc dim ar Facebook. Uh, mae pobl ifanc ar TikTok ac Instagram. Like, so, os ydych chi eisiau trafod gwleidyddiaeth da pobl ifanc, ewch i TikTok, ewch i Instagram. Chi'n go, o'n i wedi, just fel joke, really, creu uh, TikTok cwbl oedd nosau yn ôl yn trafod annibyniaeth, uh, just fel pwnc. Uh, a nes i derbyn rhyw 200 o comments, jyst pobl yn trafod be maen nhw'n credu, eu syniadau nhw am ymgyrch annibyniaeth, chi'n gwybod, hyd yn oed os ydyn nhw'n angytuno, ond nhw'n trafod, mae ma lot o egni yna. Uh, felly, os dyn ni yn cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw, you know, TikTok ac Instagram, uh, dyna lle mae'r ma, cyfleodd gorau ni addysgu uh, a trafod. Cos mae traf trafod yn, you know, comment sections, er bod fel arfer mae comment sections yn eitha, mm, um, ar Instagram, o'n i wedi gweld uh, uh, Instagram 5M, uh, bo, chi'n gwybod, 3,000 o pobl yn gweld pob, uh, pob thing. Mae pobl yn, chi'n gwybod, arbed nhw fel clic o'r save button ac yn mynd nôl at nhw. Uh, o'n i wedi creu un oedd yn trafod like, popeth ydych chi angen gwybod ar gyfer y, etholiad oedd rhyw mil o pobl 'di weld hwnna a safio fe a my- chi'n gwybod, ma' ma' ma' fo yna. Yy ie, so os 'dyn ni yn cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw, yy chi'n gwybod, e- eto TikTok ac Instagram, yy da- m- dyna yw'r ffordd gorau i ni wir addysgu am ein system gwleidyddol.
A mae'r ateb 'na, Tom, yn, yn pontio'n neis mewn i'r ail gwestiwn 'ma, yym, sef yy shwt shwt all democratiaeth ddod yn bwnc sydd yn denu sylw pobl ifanc, fel pobl ifanc eich hunain, beth ych chi'n meddwl y fydde'n annog eich ffrindiau chi i ymgysylltu yn fwy gyda democratiaeth? Na, fi'n siŵr bod, bod yna fwy i, i, i annog pobl. Dim, dim, dyw pobl ifanc ddim jyst yn mynd i gael ei hannog drwy, uh, drwy TikTok, ond fel ti'n gweud, mae'n mae, mae ffordd um, effeithiol iawn. Felly, pa, pa bethau eraill ych chi'n credu fydde'n annog eich ffrindiau chi, ffrindiau chi ffrindiau chi sydd yn ymwneud â gwleidyddiaeth a ffrindiau chi sydd falle ddim, be, beth fydde'n annog nhw i, um, yeah, i, i, i, well, i gymryd rhan mewn, mewn democratiaeth a, a gweld gwerth um, pleidleisio, er enghraifft?
Wel, dwi'n meddwl, mae'n un tricky, chos yn amlwg, dwi'n meddwl ni'n gorfod um, cydnabod y ffaith, fath fod mae braint hefyd yn dod fewn i hwn, dwi'n meddwl, um, oherwydd mae yna lot fawr o bobl ifanc sydd heb gael um, y dewis, heb gael yr opsiwn i, i ddim bod yn, yn wleidyddol ac i, oherwydd dyma yw, um, you know, maen nhw yn cael ei, ei fforsio i um, wynebu y system wleidyddol, er enghraifft. Lle, efo hwnna, dwi'n meddwl, mae Yn amlwg, dwi yn gwel gweld um, y cryfder o fewn pop culture a, a chelf um, a'r berthynas mae, gyna, mae hwnna sydd, gen, sydd efo, efo gwydyddiaeth. Um, a mae hi yn wirioneddol effeithiol, dwi'n meddwl, um, fel dyddodd Tom. Um, ond hefyd, dwi'n meddwl, mae hi'n werth um, cysidro sut gall y system addysg, um, lle mae literally, you know, pob um, person ifanc pretty much yn kind of gwynebu um, yn ei, most formative years, um, dyma sydd am um, effeithio um, y ffordd maen nhw'n edrych ar y byd a'r ffordd maen nhw'n edrych ar um, y system wleidyddol, lle dwi'n meddwl mae mae'r um, newidiadau i'r cwricwlwm a falle, um, am wneud gymaint o wahaniaeth, dwi'n meddwl. Yn y, yn y, yn y math, math o bethau da ni yn trafod o ddydd i ddydd hefo'n ffrindiau. Um, Wel, yn amlwg, ar gyfer majority o bobl ifanc, um, maen nhw'n... uh, yeah, lot o amser nhw yn ysgolion a falle, lle dwi'n meddwl mae addysg ac incorporatio hwnna mewn modd effeithiol um, yn hynod hynod o bwysig.
Sorry, fi'n fi mynd i... E, eto, mae hwnna'n pontio'n dda mewn i'r cwestiwn nesaf, chi, chi o fran y gêm fan hyn. Ond, um, yeah, y, y cwestiwn nesaf ynglyn ag addysg. Um, uh, mae lot o bobl ifanc yn dweud bod ddim um, diddordeb gyda nhw mewn democratiaeth achos maen nhw'n gweud, well, dwi e ddim yn effeithio arnau, o, neu dyn nhw ddim yn gweld sut mae democratiaeth a gwleidyddiaeth yn effeithio arnyn nhw. Ond mae, mae bod yn ddinesydd gweithgar ar y cwricwlwm newydd yma. Ond sut ych chi'n meddwl um, y galle um, addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion, um, neu siwt all yr addysg yna wneud i bobl ifanc sylweddoli um, bod, bod democratiaeth a gwleidyddiaeth yn effeithio arnyn nhw. Hynny yw, ni wedi sôn am hyn yn barod, dwi'n gwybod, um, dyn ni yn gobeithio gweld mwy o addysg uh, wleidyddol yn y cwricwlwm newydd yma, ond siwt fyddech chi yn hoffi gweld, er eich bod chi wedi bod drwy ysgol nawr, fi'n fi gwybod, ond siwt fyddech chi wedi hoffi gweld gwleidyddiaeth yn cael um, i addysgu yn, yn, yn yr ysgol um, pan o'ch chi, pan chi yn yr ysgol? Ie, yeah, mewn, mewn ym mha ffordd fydde fe wedi bod yn, ar, ei, well, ar ei mwyaf effeithiol falle o ran addysgu pobl?
Fi'n credu bod eisiau cael fel rhyw fath o siamplau lleol fi'n credu. Os maen nhw'n gweld bod pethau wedi newid oherwydd gwleidyddiaeth lleol yn yr ardal lleol nhw, fi'n credu bydden nhw'n cymeryd mwy o dyfordeb yn y fel fi'n credu.
Gret, ie. Yeah. Unrhyw un arall ar, ar, ar, ar ryw farn am hynny, y ffordd i addysgu gwleidyddiaeth, y ffordd mae pobl ifanc yn, yn gallu falle hyd yn oed cael, cael blas ar ddemocratiaeth am, am y tro cyntaf yn, yn yr ysgol.
Dwi'n cofio um, yn bersonol, oedd gennym ni wersi um, abach, dwi'n cofio am beth o'n sefyllfa'n addysg bersonol yn y beth felly oedd o'n thebyg. A dwi'n cofio am y, am y ter blynedd cyntaf, do'n am gwerth iddo fo gwbl, a dwi'n gwybod bod y Senedd Ieuenctid wedi gweithio ar sgiliau bywyd, Yym a mi welish i'r adroddiad ag oedd llawer o petha oddan nw 'di crybwyll yn yr adroddiad yna d- chesh i'm ohono fo so o'dd o'n addysg ryw a b- be' sy'n dderbyniol o ran y berthynas rhwng merched a bechgyn neu yym hiliaeth neu yym sgilia bywyd fatha prynu tŷ neu ca'l mwrgais a d- oedd yr un peth yym hefyd o ran gwleidyddiaeth do'n do'n doedd 'na ddim byd mewn gwirionedd yym a fanna dwi'n meddwl ydi fanna ydi'r c- y canol i bam doedd na'm gymaint o wleidyddiaeth o gwmpas yr ysgol yn cael ei drafod dwi'n teimlo. Yym oherwydd os doedd o'm yn cael ei ddysgu yn yr ysgol dim ond adra fysa rhei pl- yym disgyblion yn gallu trafod o a mae'n anodd deud weithiau be' 'di'r dylanwadau sy'n dod o adra ella bod nhw'm yn cael ei ella bod yr rhieni ddim yn gwbod y ffeithiau cywir a bod o'n mynd ymlaen i'r plant ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly fel ddudodd Cai dylanwadau lleol sa'n dda, beth, um, er enghraifft yn y ffrinanllef, so mae'n beth drwg tasa um, awr neu ddwy yr wythnos yn mynd i ddysgu am wleidyddiaeth neu'n bolisïau neu bleidiau wedyn dod a aelodau syneddol megis yma fysa gen i ni Sian Gwenllian yn dod i fewn neu hyd yn oed Hywel Williams er bod o'n mynd i San, San Steffan, sori, bod o'n dod i mewn a bod nhw'n trafod yr hyn maen nhw wedi wneud yn, yn lleol a'r hyn sydd gen nhw i o ran beth di ei um, gweledigaeth nhw yn genedlaethol hefyd, a wedyn bod y pobl ifanc yn gweld y berthynas rhwng gwydyddiaeth leol a gwydyddiaeth cenedlaethol ac eich wedyn rhyngwladol hefyd. Um, a dwi'n meddwl dyna ydy'r fysa fysa... 'swn i wedi gallu dysgu cymaint mwy na be' dwi'n wybod ŵan y taswn i wedi cael yr addysg gwleidyddol 'na a sgiliau bywyd yn yr ysgol fwy na be' gesh i achos i fod yn gwbwl onast ddysgues i fawr ddim yn y gwersi yna oedd i fod i ddysgu petha personol a sgiliau bywyd. Mm, yeah. a, so, just yn gloi, sorry, na'n neidio mewn, uh, yn credu hef, uh, hefyd yn credu bod angen i ni fatha hybu o fewn ysgolion trafodaethau aml cefndirol. Uh, yn siŵr fydda Alina yn enwedig yn cytuno da hyn, bod chi'n gwybod, uh, fatha experience fi fel person gwyn o Cyrdydd yn hollol gwahanol i chi'n gwybod, cefndir rhywun o, o lliw neu o, chi'n gwybod, fatha um, sy'n Muslim, uh, Muslimaidd neu chi'n gwybod Cresnogol. Mae ma, ma dan ni gymaint o gwahaniaethau uh, mor bwysig. So os dyn ni o fewn ysgolion yn gallu hybu'r trafodaethau yma ynglyn â'n cefndiroedd gwahanol, uh, yn credu bys ni yn gallu gweld mwy o, fel o'n i'n dweud, fatha, fatha gwahanol pobl o fewn ein gwleidyddiaeth.
Swn i hefyd yn deud yym i ddatblygu hwnna ac alla i gysylltu fo nôl at yym y thema yma o bontio ni wedi bod yn trafod. Yym dwi'n meddwl mae'n hynod o bwysig i i ddysgu basically i gwestiynu pa fath o system da ni yn ei wynebu heddiw a sut fedrwn ni fynd ymlaen efo hwnna. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i i ddallt sut gath y system ei adeiladu, um, a'r obviously very problematic elements o sut nath hwnna gael ei, ei adeiladu. Ond os, ni, os ys gennym ni'r addysg na a'r ymwybyddiaeth na o ba fath o system, dyn ni yn gwynebu, um, dwi'n meddwl mae'n haws i dda lle mae'r cracks, lle mae'r gaps, um, a lle you know, pa fath o newid sydd angen cael ei gwblhau gyda ni.
Gwych. Wel, dyn ni, dwi ddim wedi cael cyfle i fynd drwy pob cwestiwn uh, sydd wedi cael ei, uh, i gosod i'r panel, felly mae'n ddrwg gen i am, am hynny. Um, ond mae da, mae da fi rhyw Y ddatganiad bach i'w ddarllen fan hyn, jyst i weud, gaethon ni sawl cwestiwn wrth bobl ifanc yn holi am y ffyrdd gorau i gael mynediad at eu pleidiau gwleidyddol lleol nhw, er mwyn sefyll fel ymgeisydd yn etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru, ond, jyst i wneud hwn yn gwbl glir, does dim rhaid i chi fod yn aelod o blaid wleidyddol er mwyn sefyll yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid, y'ch chi'n sefyll fel unigolion. um, ar gyfer y Senedd Ieuenctid, um, ac wrth i chi wneud cais, um, mae gofyn i chi ddarparu um, bio bach, uh, bach byr am, eich, am, eich, am chi'ch hunan, yn ogystal â'r tri achos uh, sy'n bwysig i chi. Felly, ie, yeah, does dim rhaid i chi fod yn ymwneud â rhyw blaid uh, wleidyddol uh, benodol, um, just chi'n sefyll fel, fel unigolion. Felly, ie, yeah, os oes da chi ddiddordeb, ewch amdani.

Um, a mae'n bosib i chi fynd i wefan Senedd Ieuenctid Cymru, uh, www.seneddienctid.cymru, i ddarganfod mwy o fanylion ar, ar sio ti'n neud hwnna. A oedd y pynciau iechyd meddwl, y cwricwlwm, ysgol, um, a lleihau gwastraff plastig, ond nhw jyst yn rhai o'r materion um, oedd yn cael eu codi gan y Senedd Ieuenctid uh, diwetha. Um, felly, beth i chi uh, am weld y Senedd nesaf yn, yn, yn, well, yn gweithredu uh, yn ei gylch? Um, bydd link i arolwg byr yn ymddangos ar ddiwedd y digwyddiad hwn, uh, felly ewch ati i rannu'ch barn chi um, a fe allwch chi um, uh, weld yr arolwg yna ar wefan y Senedd Ieuenctid uh, hefyd. Uh, felly, ni yn, mae'r ma Senedd Ieuenctid hefyd yn, yn, yn y broses um, o lansio'r broses uh, ceisiadau ar gyfer ehm y sefydliadau partner heddi a gall unrhyw fudiad o o unrhyw faint eh o unrhyw ran o Gymru wneud cais i fod yn un o'r eh sefydliadau partner eh ehm Senedd Ieuenctid ehm ar gyfer y Senedd Ieuenctid nesaf. Ehm a eto mae 'na fwy o fanylion ar shwt i wneud 'na ar wefan y Senedd Ieuenctid a dwi ddim yn mynd i ddarllen y wefan ehm allan unwaith eto ehm achos dwi 'di 'neud 'na digon yn barod. Ehm Ac uh, yn olaf, bydd yn bosib i bobl ifanc um, rhwng 11 a 19, 18 mlynedd oed, ledled Cymru, roi hunain mlaen uh, fel ymgeiswyr yn etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru uh, o'r pumed o orffennaf ymlaen. Ac eto bydd, uh, bydd mwy o fanylion am hynny ar wefan y Senedd Ieuenctid uh, maes o law.